א גוטן ערב שבת, א גוטן ערב יום טוב טייערע חשוב'ע אידן. די שיעור איז היינט געספאנסערט געווארן לעילוי נשמת הרב הקדוש ר' ישראל בן הרב הקדוש ר' אשר די הייליגע קארלינער רבי וועלכע מען האט גערופן די יוניקע. פארוואס האט מען אים גערופן די יוניקע? ווייל ער איז געווארן רבי אלס קינד. אונז גייען מיר דאך היינט עסן סימנים, סאו ס'איז א ענין צו דערמאנען סימנים. און אריין טראכטן אין סימנים האב איך געטראכט סימני דמילסא הי' אז געקומען א איד און האט מנדב געווען דעם שיעור לעילוי נשמת די יניקה אז מען טאקע רעדן היינט פון קינדער איך הער אנהייב מיט דעם איך בין א בעל תפילה די אייבערשטער האט אזוי צוגעפירט איך זאל זיין א בעל תפילה אבער איך קען נישט פארגעסן די ערשטע מאל וואס איך האב געדאוונט פאר א נומער בין איך געווען ממש א אינגערמאנטשיקל קוים נאך מיין חתונה איז צוגעקומען צו מיר א איד א גרויסע עסקן און האט מיר געבעטן איך זאל גיין דאווענען א בית מדרש וואו ס'דאווענען אידן וואס דארפן חיזוק ערגעץ וואו אין יוראפ איך האב עס קודם נישט געוואלט אננעמען. אבער מיין רב האט מיר מורא'דיג געשטופט, גיי, דאווען, האב נישט קיין מורא. איך בין אנגעקומען אין בית מדרש, ס'איז געווען זייער א שוואכע עולם, איך רעד נישט שוואך אינעם צאל מענטשן וואס האבן געדאווענט דארט, נאר ס'איז נישט געווען די סארט מענטשן וואס איך בין געווען צוגעוואוינט צו דאווענען מיט זיי אלע יארן, אונז מוזט פארשטיין, איך בין אויפגעוואקסן געווארן אז ראש השנה יום כיפור פלעגט מיר מיין טאטע נעמען צום באבוב בית מדרש אין אנטווערפן, א בית מדרש וואס איז געווען פול מיט פארצייטישע קריגס געשלאגענע אידן, אידן וואס האבן געזען דעם אלטן דור, דערהויבענע אידן, אידן וואס א דאווענען ביי זיי איז געווען א דאווענען, בראשם דער גרויסער באקאנטער בעל תפילה הרב החסיד ר' שאול ב ר אברהם הוטערער, וועלכער האט נעבעך נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, אבער ער איז געווען א בעל תפילה, און האט איבערגעלאזט אסאך תלמידים, און אנ ש בעלי תפילה גייען צו ימים נוראים טראכטן זיך פון ר' שאול. כפנים, איך האב געדארפט גיין דאווענען אין דעם בית מדרש פארנומעט און איך האב געפילט מורא'דיג פארלוירן. כ'האב נישט די אלטע אידן דא, איך בין א פרישע אינגערמאנטשיקל. די אידן דא אין בית מדרש קוקן ארויף אויף מיר ווי כאילו איך בין דער רבי, דער רב, דער שיינער איד, בשעת מי אנכי. מעריב איז אדורכגעגאנגען פיין, פסוקי דזמרה, נו, רוב עולם איז נישט געקומען, אבער ס'איז געקומען פאר תקיעת שופר, דער בית מדרש איז געווארן פול. די בעל תקיה זאגט מיך, אפשר זאגסטו אפאר ווערטער. וואס זאל איך זאגן? האב איך מיר דערמאנט א פשוטע מעשה, האב איך זיך געזאגט די זעלבע ווערטער מורי ורבותי, איך זע אפשר אויס אנגעטון פרומער פון ענק, אבער איך בין א איד פונקט ווי ענק, איך בין פארלוירן, איך בין דערשראקן, איך גיי דאווענען די ערשטע מאל מוסף אין מיין לעבן, פארנומעט, איך בין געווען צוגעוואוינט צו זען אנדערע אידן דאווענען, איך האב מיך פארלאזט אויף זיי, איך בין אינגאנצן פארלוירן. האב איך ענק דערציילן א מעשה. ס'איז געווען גלייך נאכן קריג, מ'האט דערציילט די מעשה פאר אפאר צדיקים, סאו כ'על עס נישט זאגן מיט קיין נאמען, אבער די מעשה פאר זיך איז א מורא'דיגע מעשה. ס'איז געווען נאכן קריג, די אידן זענען באפרייט געווארן פון די נאציס ימח שמם. אין די ערשטע ימים אין ארום, איז געווען זייער אסאך אידן וואס האבן נאך געדאוונט אין די לאגער און מ'איז נאך געבליבן דארט, ביז ווילאנג מ'האט זיך פלאצירט וואו צו גיין. איז געווען איינער פון די צדיקים, מ'האט געמאכט א גרויסע מנין ראש השנה, און ס'איז געקומען פאר די תקיעות, האט דער צדיק זיך אויפגעשטעלט און האט זיך געגעבן א רוף אן מורא ורבותי. נישט לאנג צוריק האבן אונז אלע געדאווענט אין בית מדרש אין אונזערע שטעטלעך פון וואו אונז קומען, אונז האבן געהאט ארום זיך אונזערע קינדער, און געווענטליך פלעגט דער גאב ד אויסקלאפן פאר תקיעות שופר, מ'בעט אז אלע קינדער זאלן זיין שטיל, פירט אויס דער צדיק, די ליידער אונזערע אלע קינדער האט מען געהארגעט דא אין די גאז קאמערן. יעצט האבן מיר נישט קיין קינדער און יעצט האבן מיר נישט וועמען שטיל צו מאכן. אבער אידישע קינדער, אפילו יעצט זענטס ערוואקסענע מענטשן, אונז זעמיר נאך אלץ קינדער. און איך בעט ענק, אידישע קינדער, מאכטס יא גרידער. מאכטס יא גרידער ביי תקיעת שופר. רייסטס איין ביים באשעפער, אונז זעמיר זיינע קינדערלעך. האב איך געזאגט די זעלבע זאך פאר די אידן, יעדע איד איז א קינד פון רבונו של עולם, און וואס קען זיין חשוב'ער פון דעם, איך צוזאמען מיט ענק אונז גיימער מאכן נויז, אונז גיימער שרייען ביים דאווענען, אונז גיימער בעטן דעם רבונו של עולם. דעם יום טוב גיימער אסאך מאל זאגן אבינו מלכינו, אבינו מלכינו מיינט אבינו אונזער טאטע, מלכינו אונזער קעניג, און מען זעט עס ביי יום הרת עולם, יום כיבודים, יום כעבודים, וואס איז פשט פון דעם? נאר באמת איז די גאנצע יום טוב איז דאך געבויט אויף דעם אז אונז זאל מען ממליך זיין, אונז זאל מען קעניגן דעם הייליגן באשעפער, ס'איז א ענין פון מלוכה, מלך במשפט ים את הארץ, דער אייבערשטער גייט אונז משפט'ן, און אונז רעדן מיר צו אים אזוי ווי עבדים רעדן צו א קעניג. אבער, עס טאר מען נישט פארגעסן, אונז זעמיר זיינע קינדער, און לכבוד דעם וויל איך ענק דערציילן א מעשה. די יאר איז געווען די קרוינונג פון די בריטישע קעניג, קינג טשארלס ירום הודו. מיט אפאר יאר צוריק ווען זיין מאמע קווין עליזאבעט האט נאך געלעבט, האט ער געהאט געמאכט ביי איר בירטדעי, ביי געבורטסטאג האט ער געמאכט א פארטי, און צוזאם גערופן פארשידענע גרויסע פאליטיקאנטן, מיט פרעזידענטס, אויב איך געדענק גוט איז עס געווען איר ניינטי טו און ניינטי סעקאנד בירטדעי, ער האט זיך אויפגעשטעלט, נאך אלע דרשות וואס יעדער האט געגעבן, האט זיך קינג טשארלס אויפגעשטעלט, דעמאלס נאך געווען פרינץ טשארלס, און ער האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט געגעבן א ספיטש לכבוד זיין מאמע די קווין. קווין עליזאבעט איז געשטאנען אין די זייט, קיין מזל האט זיך נישט גערירט אויף איר פנים בשעת זי האט גערעדט, ער האט איר אויסגעלויבט און משבח געווען אויף אלע געוואלדיגע זאכן וואס זי האט אויפגעטון אין איר לעבן, אבער זי שטייט און זי רירט זיך נישט. ער ענדיגט צו זיין דרשה זאגט ער, פון אלע זאכן וואס איך בין אזוי שטאלץ פון מיין מאמע, די מערסטע וואס ס'מאכט מיך פרייליך איז אז ס'דא זייער ווייניג מענטשן אין מיין עידזש זאגט ער אויף זיך, מיט א איך בין שוין סעווענטי, איך ווייס וויפיל ער איז געוועזן דארט, און זייער ווייניג מענטשן אין מיין עידזש קענען נאך טון וואס איך גיי יעצט טון, און ער געבט זיך א דריי אויס אז איך קען נאך זאגן מאמי, אזוי האט ער זיך אויסגעדרייט צו זיין מאמע, ווי נאר ער האט געזאגט די ווערטער זעט מען ווי ס'רינט טרערן פון אירע אויגן. אידישע קינדער. דער רבונו של עולם גייט אונז משפט'ן דעם יום הדין. מלך במשפט יעמוד הארץ. איך בין אדורך געגאנגען קאורט קעיסעס, איך בין אדורך געגאנגען בית דין'ס, און די פחד וואס א מענטש האט פאר ער גייט אין א דין תורה צו פאר ער גייט אין קאורט איז, אפילו ווען מען רעדט פון דיני ממונות, מען רעדט נישט פון קיין עניני נפשות, דא גייט מען רעדן לחיים און למוות, די אייבערשטער העלף זיי זאל זיין לחיים און לחיים, לחיים לטוב און לשון פאר אלע אידן, אבער מען גייט דא רעדן סיריעס ביזנעס היינט, ס'איז א ערענסטע קאורט קעיס. עכט וואלטן אונז געדארפט ציטערן, און אונז דארף מען ציטערן, אבער מען דארף געדענקן איין זאך, אז ווען מען פילט אז די תפילות גייט נישט, דארפן אונז פשוט טון איין זאך, געבן א שריי, טאטי! דער גרעסטער קעניג אין די וועלט, ווען ער הערט ווי זיינע קינדערלעך שרייען צו אים און מאכן נויז, לאזט ער כביכול א טרער און ער הערט אונז אויס. אידן, ליידער פעלט נישט קיין צרות אויף די וועלט. אונז גלייבן אז וואס דער רבונו של עולם טוט איז גוט, אבער אונז דארף מען וויסן אז מען דארף איינרייסן נישט נאר פאר זיך נאר פאר אנדערע אידן אויך. און איך גיי רעדן אפאר מינוט לענגער פון זיבן מינוט ווייל עס איז ערב ראש השנה. עס איז דא א זמר וואס מען זינגט, למשל אין סידור שטייט, ואכבה את לבי כבורות, מען בעט דער רבונו של עולם זאל אויסוואשן אונזער הארץ מיט זייף, בורות טייטש זייף. געוויסע זאגן אכבה את לבי בבורות, דער אייבערשטער זאל אונז וואשן מיט זייף, אבער רוב זאגן כבורות, ווי זייף, לכאורה איז שווער, די אייבערשטער דארף דאך וואשן די הענט, אויב מ'וואשט עפעס וואשט מען מיט זייף נישט ווי זייף. נאר א איד בעט פון די רבונו של עולם אזא בקשה, רבונו של עולם נישט נאר רייניג אויס מיין הארץ, נאר מאך אז מיין הארץ זאל זיין אזוי ריין אז ס'זאל קענען ריין מאכן אנדערע הערצער אזוי ווי אברהם אבינו וואס ה י ברכו אברהם אבינו איז א גאנצע מהות איז געווען א שטיק ברכו ווער ס'האט זיך געדרייט לעם אים איז געבענטשט געווארן. אונז בעטן די רבונו של עולם מיר זאלן זיין אזעלכע ערליכע אידן אז אונזערע אוועזנהייט אונזערע השפעה זאל מאכן זאל אויס זאל ווערן א שטיק זייף א שטיק בורות זאל אויסרייניגן אנדערע אידן די זעלבע זאך טייערע אידישע קינדערלעך ווינטש איך ענק אלע אן די אייבישטער העלפן אונז זיך אויסבעטן אז אונז זאל מען זיין אזעלכע ערליכע אידן סיי אונז זאל מען האבן חיים גשמיים און חיים רוחניים אונז זאל מען ווערן בעסער וואס אונז זעמער געווען פאריאר און אויף דעם וויל איך אויכעט רעדן נאך א זאך וועגן קינדער ערב ראש השנה איז א זמן צו דערמאנען נעמען פון צדיקים. פון א שיניעווע אייניקל האט מען דערציילט נאך אז די הייליגע שיניעווע רב איז געווען באקאנט אלס א איש אמת. אין ראש השנה גייט מען דאך זאגן אמת כי אתה הוא יוצרם, גייט אסאך מיט די מאן און די ווארט אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא איז אמת, ממילא האט די מאן א מורא'דיגע מעשה. מעשה איז געוועזן, די הייליגע שיניעווע רב איז געווען א קינד פון צוויי יאר אלט, און זיין טאטע די הייליגע סאנזער רב האט אים געברענגט אין בית מדרש אריין, און מען האט ארויסגענומען די ספרי תורה, און די הייליגע סאנז רב האט גענומען זיין זון שיניעווער רב וואס דעמאלטס איז נאך געווען א יונגעלע חזקעלע, חזקל שרגא, און ער זאגט אים חזקעלע קיש די תורה, און ער האט נישט געוואלט, און ער זאגט אים קיש די תורה, ער האט נישט געוואלט, האט זיך די הייליגע סאנזער רב אנגערופן געטס א קוק, מיין זון חזקעלע איז א איש אמת, פארוואס? ער האט נאך קיינמאל נישט געלערנט, ער ווייסט נישט וואס די תורה איז, ער ווייסט נישט ווי זיס די תורה איז, ממילא האט ער עס נישט ליב, און אז ער האט עס נישט ליב געבט ער עס נישט קיין קיש, ער ווייסט נישט קיין מעשות, ער איז אמת'דיג. איינע פון די מורא'דיגע מעלות פון קינדער, פארוואס מענטשן האבן אזוי ליב קינדער איז, מען האט געשמועסט לעצטע וואך ביי די שיעור השלישי, אז קינדער זענען ארידזשינעל, קינדער זענען אמת. זייער אסאך טאטעס וואס קומען אריין אין בית המדרש, וואס זיי ערווארטן אז זייערע קינדער זאלן קושן די ספר תורה, נישט נאר קושן די ספר תורה, אז זיי זאלן דאווענען כאטשיג אזוי פלייסיג ווי די טאטעס דאווענען. צו ראש השנה וויל איך ענק זאגן טאטעס, נישט אלע פון ענקערע קינדער ווייסן, אויף וואס מען דארף דאווענען, זיי זענען נאך קליינע קינדער, זיי האבן נישט קיין השגות, זיי ווייסן נישט וואס מיינט פרנסה, זיי ווייסן נישט וואס מיינט געזונט, זיי ווייסן נישט וואס מיינט דאגות, יעצט ווילסט אז ענקערע קינדער זאלן גוט דאווענען, איך געב ענק א גוטע עצה, זייער א פשוטע עצה, ענק זאלן דאווענען ערליך, די קינדער זאלן זען אז ווען די טאטע שטייט ביים דאווענען איז ער אריינגעטון אינעם מחזור, ער זעט ווי די מאמע איז אריינגעטון אין די מחזור און דאווענט, פירוש המילות, מען האלט אינזין, ווען א קינד זעט דאס צי איז א בחינה אזוי ווי איך האב געזאגט לעצטע וואך ביי די בן סעודה די מוהרא ש שטייט ענני שמיה בקולני איך האב לעצטע וואך געזאגט איין טייטש אבער די וואך וועל איך זאגן א צווייטע טייטש מען זאגט אז א טאטע האט אסאך מתנות אז זיינע קינדער וואקסן נישט אויס קיין ערליכע אידן האט אים א צדיק אמאל געפרעגט פאר דעם טאטן זאג מיר נאר דיין זון הערט דיך אמאל לערנען אינדערהיים? ער זעט דיך אמאל דאווענען? ענני שמיה בקולני ער הערט דיך קיינמאל נישט דאווענען וואס ווילסטו אז ער זאל אויסוואקסן טייערע אידן עטס ווילטס אז ענקערע קינדער זאלן דאווענען ערליך? דאווען, ענק זאלן דאווענען ענגליך, ענק זאלן זיין א דוגמא פאר די קינדער וואס מיינט א ראש השנה. עטס זאלטס מאכן זיכער די קינד קומט אין שול און אפילו ער זיצט מיט זיינע נאשען מיט זיינע ביכלעך זעט ער פונקטליך וואס די טאטע טוט, אפילו ער איז גאר קליין, און דאס גייט אים אריין אין די ביינער און ער גייט דאס קיינמאל נישט פארגעסן. ממילא טייערע אידישע קינדערלעך, איך בעט ענק יעדעם איינעם, און איך זאג עס פאר מיר אליינס, לאמיר נישט פארגעסן צו דאווענען ערליך, דער רבונו של עולם וויל פון אונז אונז זאל מיר דאווענען פאר זיך און פאר די קינדער און פאר גאנץ כלל ישראל און ממליך זיין די רבונו של עולם, און מען דארף געדענקן נאך אלעמען נישט קיין חילוק ווי שווער די יאר איז געוועזן דארף מען וויסן זכרני לחיים מלך די קעניג חפץ בחיים די רבונו של עולם וויל ס'זאל זיין גוט די רבונו של עולם וויל אונז זאל מען לעבן די רבונו של עולם וויל אז ס'זאל קומען א גוטע יאר ס'ווענדט זיך אין אונז וואס א וויאזוי אונז דארף מען וואס אונז האבן מיר אינזין ביים דאווענען, און נישט קיין חילוק וויאזוי אונז האבן זיך אויפגעפירט א גאנצע יאר, יא געווען גוט, נישט געווען גוט, יעצט הייב אן א פרישע חשבון, א פרישע יאר, און לויט ווי אזוי מען דאווענט, אזוי גייט אונז די אייבערשטער משפט'ן, אזוי ווי מען זעט טאקע אין די קריאת התורה פון ראש השנה, דערציילט מען די מעשה פון השם פוקד את סדום און די גאנצע מעשה פון ישמעאל, שטייט דארט די אייבערשטער האט געהערט די קול הנער, די ישמעאל, ישמעאל איז געווען א גרויסע רשע, אבער די אייבערשטער האט אויסגעהערט את קול הנער, פארוואס זאגט די גמרא באשר ישמע, אזוי ווי שטייט אין פסוק באשר ישמע ווייל ער האט דארט בשעת מעשה ווען ער האט געדאווענט איז ער געווען ערליך, אפילו ער איז געווען א ישמעאל, ער האט געטון כל מיני עבירות פארדעם, אבער בשעת ער האט געדאווענט צום רבונו של עולם האט ער געדאווענט מיט אן אמת'דיגקייט, האט אים דער רבונו של עולם אויסגעהערט און דער רבונו של עולם האט מקיים געווען זיין בקשה. קיינער פון אונז איז נישט אזוי ערג ווי דער ישמעאל, אונז זעמיר אלע בעסער פון אים. נאר זינט זעמיר שטיין אין בית מדרש און זיך אויסגיסן דאס הארץ צום טאטן אין הימל, אונז זענען אום אלע חולי ישראל, אלע אידן וואס דארפן שידוכים, אלע אידן וואס דארפן פרנסות, אלע אידן וואס ווארטן אויף א גאולה פרטית, און בכלל כלל ישראל ווארט אויף א גאולה כללית, מ'זאל שוין זוכה זיין נעקסט יאר צו זיין אין בית המקדש, לאמיר דאווענען איינער פארן צווייטן. און אזוי ווי איך האב פריער געזאגט א חבית ליבע קברות און זאל מען ווערן א שטיק ברכה אז מען האט אינזין א צווייטע איד ווערט מען א בחינה פון אברהם אבינו ויהי ברכה מען קען ווינטשן אנדערע אידן ממילא לאמיר זיך איינער דעם צווייטן ווינטשן לשנה טובה ותיקו סייפי וסייחו סיימי לאלתר לחיים טובים ולשלום דער אייבערשטער העלפן מען זאל אונז אלע פארשרייבן בספרן של צדיקים מיט א גוט זיס לעכטיג געבענטשטע יאר בונה חיי מזונות מיט אלע פרישים און איך זאג אייביג, צו האבן נחת דארף א טאטע מאמע האבן אסאך געלט. סאו די אייבערשטער עפענט אונז צאם אסאך נחת, בהרחבת הדעת, ובהרחבת הקעשענע. א גוט יום טוב, און א גוט געבענטשט יאר.